Es a la pèi rio que nos trobam vei. Dins aquel omazat di Limundo Liuradés en Auvergna i avié dins lis anades 50 17 estatjants. Lo pan se fasie coire dins lo forn de l'ostau familiau. La bugada èra facha o lavadou. Ara, lo vilatge semble endormir e demòra pas que de residéncias segondàrias. Es pas pus temps de gardar li vaca e entendèm pas pus li pastres cridar au chin, Ve la carde no! Ve la carde ba! Amai li vaca an pas pus de bana. On i a copada.

E lo lavador? Acuís pas pus de bugadièira? Faudrie ben sauvar lo patrimòni, pas mei. En 2012, la Fèsta de la Tèrra recampèt un monde passionat de la cultura auvergnata, expausicion, projeccion de film en occitan, Conte, cant e teatre faguèro clantir la Lengodòc. Es aquí que coneguèrem mièlh la Josy Guió e lo Tiène Coudèr, aparaire de la lenga. E coma t'apèlas? Mon nò es Josy, Josy Guió. E donte venes? Veni de cè, de Tièr. Vèsi que parlas occitan, mas onte l'as aprés? È après la lenga che m'agranda. E quand ei pechetona tot lo monde parlava dins lo país de chè ma dins tot lo país de doma e lo vèrn surà.
Mas qu'es aquel libre? Ah, que libre, que libre qu'ei crut per parlar d'un monde de quand ei pecciuton, la vido, subretot la vida de la fèna, de la fèna que fajión tot lo bratge e la mesur, de dins l'annada 1950, 60. Lo prumèiro partido quei sobre la bujada, la fèna de temps passat que fajión la bujada a la Ribèira. E ma grand m'avió racontà que un cò l'ò mancat de morir Coso lei Goffrido e lo brach. Pir paisau que ten un oborio e co paisau l'amavan pas trò lo obrier agricòl, li fajion de misèr tanpò, li avion pas de drit au trabalh deu que ten. Alòr e parla de co? E parla deu temps de la resistença, puis de Fixó, Yo sobre le un monde que qui mai que la pollucion un monde que vei disparesser. E lo podrai legir ieu? Oh sura, te se be pro grand. E pi la grafia jo qu'è marca cui de grafia classica, donc lo languedocian co passo.
E de qu'es tot aquò? Questa la revista Parlar, qu'ei una revista occitanista auvergnata e veuláv. Dins quela revista i ò poesia, i ò article, i ò roman linguistic, article istoric, i ò entrevista. Dab darrièra pagina i a l'illustracion de Georges Sarr. I a tanben d'illustracion per Jean-Pascal Godonesc e la prumèra revista fugué editat en 1991 per Lucien Couder.
Sabi que siás contaire. Es aquel liure que contas? Alò, non, mas t'ai Ina novèl o la Margaritu que fach un cont gin la gina valad o la vallée de Rouè e c'è qui una valad ancian ente fajion lo cucciò, lo cotè. Voilà alò i a co e lo autre no qui qui mei por legir qui d'istoira de vida e lo conte qui de conte tradicionau. d'Auvernhe, mas pas solament, de tot lo país dau mond, parce que la lingue pòt racontar de contes que venon de China, o do Japon, o d'America Latina, qu'i pas una dificultat aquò. Que se passava? Dau temps que la bèicha parlava.

e demandèron, demandèt au mila divinita d'avir un rei. Alòr la divinita pensèt e disèt, J'aurò le rei qu'è que montarò le pus naut jeu le sià. Laio, le grand Auze, se disèt, Quimè que serè le rei? Tènhe dà la mei granda Ino grandi largeiro, se lo più fò, lo più forto, e çò qu'è lo rei o la rena. Dien qu'èra into pecèt ausè, pensavo, memè que tena, dala, toto pecetona, çò qu'è jamè lo rei. Pòt pas. Au mèm moment la divinita crudè, Allè, an don! E tu lo ausè montet onge lo siá. Olà jo content, o montè, montè, montè, montè. Peu se pausè. Carca, ca, carca! Qui m'è que se ne rei, qui me la reno? Arriu, piu, piu, arriu, piu, piu, arriu, piu, piu. Chantè lo petit anzè, qui m'è le rei? O lei o te lo mè, com un fiu, com una pluma, que lei o l'avieu pas shentit sobre sa teta. E qui je peux sent qu'etain que le pechet ausè le monde le son le gison le rei pechet e e portar le conte sos un opeiro de bon poi not co. Giliu de Puy de Dôme avèn de cours d'occitan e Carmo, Chè e Lènde avèn de le café, le café, un café occitan au café des Augustes e Carmo to tot lo 15 de junh. Alò jo un un junh Le Café occitan animat per Philippe Marmi qui un jornaliste que se la retirada, un jornaliste de Fertri e la quinzena que ve après qui un spectacle, una conferéncia o una presentacion d'autor tot au cò. T'ai pas enormement de plaça, i a una sesentena qu'a ieu de monde, qu'a ieu de musicaires o de chanteurs. I a de monde que ven au cò, poi i a de monde. que de Mont e Carmau, qu'ei de monde que venen d'un pau partout parce qu'ei una granda vial e parlan ua lenga, n'en t'ei un bon pau que parla ua lenga. Ei de monde dau Limousin, tò. Quan foi venir Jean dau Melhor, d'ora ei Romain, i augu Floin Verso, i augu Eric Frage, i auguei aquò quitat una visita de Carmau, mi li eau de Castres. Iò gu de monde de Saint Chelly d'Epshei que son vengu mi di coleir o de collegiar un po po a vi de cont avèn conta a cota de do lac d'Eda on visita la region iò de monde que vèn un po vir le país e que demando d'occitan.

que vèn au cours o que vòlon faire d'activitat e qu'au començo de segre de cotar de lo pus jorn de monde que ten 20-35 ans que vòlon aprendre e que alors faut dire que dins notre caire avèm pas de cours avèm pas de cours dins l'ecòla e qu'au fèi qu'oquitan avèm un pauc de dificultat financement mi le changement de region Perque i a plus de conseil regional d'Auvergne e qui un peu mei complicat, mem che li au regional i sai au mi la Drome e l'Ardèche au de faire de liaison, enfin de de se rencontrar, me qui un peu complicat. I pita la subvençon de doanada. Viren be.
L'aigo de la Sorgo se'n vai redonhe l'Astru, lo riu que davala jusca lo maire l'aigo maire. E tota aquela aigo anarà dins Allier, se perdrà pas. E la lengo verniata se perdrà pas nimai.